Ah, ndati mdara mesina zvekuita handi
sina zvekuita iyo ndiyo sina zvekuita yakakufambira oswera kuti magadheni tsvage mabasa ava iyo ne basa here atiwa tuya panapo zvirura utaona basa Ah, mdara Wafambire. ndikanda yapanapa kandi nditori nekanyaya karondinetsa mdara
Nyei.
Eka mwana akapinda pana Tasmani keke. Kamwana ka.
Amira azvizivi zita rake ini ndaya. Sandaziva zita rake. Wo akaka.
Mm, anoyauya mdaya.
Sawa uda kutanga ujamba malefu. Uda mwana uyu. Mm, Jara ka.
Ndati nezuro ndakarara na midnight. Uchingoka dhomo guys. Ah.
Makutoitawo zvemabhebhi mdaya. Ah, mdara ini mdara moziana asinganyenge but ndatokotangira ipapo hmm.
ko taps man taps ari kuti ari kukada ka mwana mune makuita se mdara ngambondisiwo ndimbosewawo mdara eh? anonge wajamba live mfona one ambofaka kubvuma vana tasman veve vanonge vaida kungoitisa vana mabhebhi state ne rudo riri riu mdara teida tozikanwa Kuna na momzi wemwana wese. Momzi wemwana?
Eh. Mdara mautototoziva momzi wemwana kuti ara mwana mukwana nezuru apa. Mukwasha ka mdara.
Uh-uh. Eh, amene ni matuta si. Amene saka kuti ayo rufe uri shamwari yangu unofana mbondi dziso mabhazi unokanda mwana. Uda mabhazi.
Mm. Ah, but amdara mongoli tsena omdara. hezvo training hausache ndokutraina mm, ndokunyorera pasi inwi ngochitoita sehenditora chidiaframe but inwi ngativei pana tasman aripe wambomuona akangoona karipo kamfana nende ndinomuona ndatibaye mdara zvacho izvi zvacho pane pakatoipa zvacho mazinda Uh,
Sisi wangu zvinhu kumbokwe pakaipa. Inga chii kuti? Hazvina zvinomira zvakanaka. Chinhu chakatongonaka kumba uku mukadzi wangu namainini chete sasi zvimwe zvese izvi. Matanga pakaipa mdara eh. Ah, pakaipa mdara. Chii chiunetsa ndikuzeka ndini shamwari eh? unobatsira sei? Uzati mukadzi wangu inani pregazanji? Eh ndikuzeka.
Inji mamanzi ari kufamba. saka paridiwa preparation preparation mdara apa mari yacho haisi kukwana murikuona mari atiji ese atiri kupiwa kubasa aya kaya
haitombokwani baba inoperera kurenti nechikafu chete ah, preparation zvinhu zvazviri kudiwa eh, ah, kuti ndachitotoiwo semfesi wangu dai watombondionawo
ndaigona kubatsira but izvezvi zviya ndakatotsva ndiri kunyika ndozokukavha apa

maneta nei nayo idwe kwachabva ndokuoresesa padhuze apa ah, zvobva wotora mafemo kudare ra asikana ndaneta ndaneta zvingaiti mm, kuneta chaiko anyways imi muri sei ndiri bho ini hanzi marwara turwara ndinoadare handisimborwara ini ndiri bho mamanzi mangani iwe ah. futi mamanzi echi yauda kuziva hatina zvinhu aiwa ndudzi masecrets enyu aya abuda eh. ama vanotivigira kana ndakutosvika three months manje mhm.
mudzi une uchitonopera kudai so kuti achava mupre zvino mama wanga towarid kumba wanga wanga uchitonditi ndivazovafonera ndikuudze kuti vamuri sei warid eh, ah. andri boy iwe uchitondona usunoti ndakatogenda wait ya masimba ah, erezirekenibikire bamukuru ii bika zveshuwa ah, nekuti munhu wacho anoda kudya anouya akatanga kupopota ivava zvokutika hmm, apo ngazotodyiwe
Star Shara.

Wow, you're looking good. Oh, iwe ita faster tatangosvikirana. Hey, yeah, that's right. Okay, so ngatiende tichingofamba shoma because tinonge ndidu zvinhu zveyouthi and discussing about something church so ndopaona wakuziva vanhu area and stuff no handidi zvekufambisa

asi apa taitoda mabhuku mako nditochoti ticha
nditicha iwe ah, kuchechi kwakuri sei wanakidzwa
ndizvozvo
maybe nyoe tanzani ndanyatsokujaira maybe nendajaira kwangu era hausati vajaira eh. plus yenge iri youth youth inhasi techingodzidzwawo zveyouth saka mamain service ndoanonakidza atonyatsozviona

ah, but anyways i'm happy kuti waenda wakuzivawo nzvimbo wauno the places you know and kuchechi uchajairana nevanhu kuneiti usada unamata azinatoneta two minutes zvaunga atoneta ndipo pandinoda andikusiye mudiwa zvatakatsidzira zvatakatsidzira ah.

shamwari yako iyo oh, okay ya yeah. yange iri yeyouth day saka iye angonzviwo kwaari it's okay zvekupfeka zvaangakapfeka izvozvo saka
ndimunoziva kuti muri kubva kuchurch sisi come on anobva kunyeperei ndokwandiri kubva aiwa mhinduro dzekuchechi takangodzitarisira tinoda kuzodziona kana muri kubva kuchechi zveshuwa matanga
matotangataurawo zvangu kuti vanhu vari kubva kuchechi okay yeah mm -hmm. ha saka mabikeiko ainotarisa mumba imomo unoona ndabika but ndinotarisa mumba imomo ungoona kuti unozviita sei tachiimba shem mamuchiimba eh. saka itoomwa mvura ine shuga voisi ringaenda okay